Fahatelo amin'ity izay ny podcast amin'ny teny gasy nataoko ka misy fitenim-bazaha izay hoe la troisième sera la bonne dia matoky anareo aho fa tonga dia ataonareo un milliard de vues ity vidéo ity tonga dia bonne be ho an'ireo izay tsy mahalala moa dia za gasy gasy iray gasy ireny tsy mety hisy izany fa tonga dia gasy pur à porc ka nisy fotoana nankany amin'ilay restaurant ana deba be ireny tsy hoe za akory no mpanankarena dia mandeha isan-taona aho mba maka an. Dia tamin'izay andro izay aho lasopy no kaomandiko. Amin'ny maha-gasy anahy moa dia izany lasopy izany, paty, rano, fangarony, vita. Indrisy mantsy fa talanjona tokoa ny tenako nony tonga ilay kaomandy. Voici donc votre soupe, monsieur. Oui, elles sont où les pates? Mais monsieur, vous avez commandé une soupe! Oui, voilà, j'ai commandé de la soupe, pas du rhum! Mais il y a pas de pâte dans les soupes monsieur. Ie, raha tsy nahalala nareo dia aiken ny lasopy am zalahy tsy misy paty. Dia raha nahalala ianao dia aza manambany anay fa tsy hitondra anao akaiza zany. Ka noho izay zavatra nitranga izay dia tonga saina hoe be dia be ny zavatra izay tsika gasy irery ihany no manao anazy. Ka dia izay no hiresahantsika androany. Alohan'ny hanombohako an'ilay video aloha dia fantaro fa vazivazy fotsiny ihany ny zavatra ho lazaiko. Ary antsika na ny ataoko mba miaraka mifaly tsika. Ka manasa anareo aho tompoko mba tsy ho mora tezitra. Any a! Bisous haingana. Ao daholo e! Alefaso ary e! Voalohany, fa maninona tsika raciste? Vazaha rehefa miteny tonga dia directa be! Ny racisme antsika gasy tsy avy amin'ny lokon'ny hoditra fa avy amin'ny fihaviana. Taloha ilay izy mbola le hoe. Le olona avy any ambady mody reny tena maharikoriko mihitsy. Mangorintsina mihitsy enao mieritreritra ary. Fa amin'izao ilay izy efa mba lasa moderna dia mivadika zavatra hafa mihitsy.

Automobile. Automobile. Aéroplane. Aéroplane. Eh mais pourquoi tu cours? Marenina aloha. Ohatrany hoe ni-improvise zala tompon'andraikitra amin'ilay fomba fiteny. Aiza e? Androany ny averina le devoir e. Taovy matotra le ty e. Teo lana ma manoratra de za mihaino zala aiza e. Point zany ndao ary. Ceci sera la table. La table hono. La table? Ie, ny antsika ataovy hoe latabatra. Okay.

Tia! Tia! Ny antsika manko somary lavalava. Fa zany eo ihany. Fa nareo ve mahafantatra an'ireo ora gasy? Mety maro zao nareo ny hamala ny ahy hoe ie am iraika ambin'ny folo, sasany am dimy, sasany am roa ambin'ny folo, sy ny sisa. Tsia tompoko! Maro dia maro ny tsy mahalala fa ny filazana ny ora gasy dia tena hafa mihitsy. Alors malagasy t'as fait comment pour les heures? Moi j'ai juste pris des chiffres et basta quoi. Pour moi tena c'est pas comme ça hein. Comment ça? Genre pour minuit douze heures t'as fait comment? Misasakalina. Bah ça va, ça a du sens. Et midi? Mitatao vovonana. Ah c'est original. Et genre pour euh. dix huit heures trente. Maizy mahavambilan tsy ahita mitsonjo tsy ahita soratr'omby. Masina ny tanindrazana. Tsika gasy ihany koa dia manana fomba amam-panao maro samihafa fa misy iray mba tiako horesahana. Ho an'ireo izay tsy mahalala dia eto Madagasikara dia misy an'izay fomba izay hoe rehefa misotro toaka dia tsy maintsy manome razana. Fa manina ny atao an'izany? Tiako tenenina hoe fa manina ny ariana amin'ny tany ilay izy? Zao no nataony hoe. Ao ary! Io ary soy! Ka tsy mety. Soy e! Ka tsy mety. Soy hoa! Eto amintsika ihany koa dia tena be dia be ireo mitsara ivelany. Ohatra amin'izao ny Enao raha manao solomaso mainty dia be zesta ny dikany. Waouh! Zana ny tovolahy tsara tarehy mahafinaritra ho avin'ny firenena. Dain! Dainza ny haratsinolona e! Tsapa firin'olona ko miseho mizezizezy totran'izao, olona tsy valahara mihitsy tony olona tony. Waouh! Tena tsara tarehy anie zany ankizy lahy zany e! Tena mahafinaritra tokoa. Dain e! Dain liliki da huh! Anzekako. Ohatrizany koa ilay hoe manana iPhone. Ianao eto Madagasikara raha manana iPhone dia anankiroa ihany ny dikany, na ianao mpanakarena na ianao te hizesta fotsiny. Fa angamba hoe mieritreritra hoe itony telephone itony aty e! Coucou. Fa maninn tsika gasy hafahafa. Aty amintsika any misy anzany hoe mandoa vola raha mivovoa ny alikanao. Maninn akory raha tsy ampandoavana vola rehefa manidina ny vorona. Fantatrareo fa za zao efa tsy dia miditra am politika tsony. Fa am fomba ahoana moa tompoko ny itenenako ny alikako hoe aza mivovoa elah? Aiza e, tera maza mivovo tsony fa lany vola e. Tsy le aty eny koa ny dia sasaka any dia rehefa tratra dia midebra. Fa momba ny alika misy fanontaniana kely ty, tsy ny gasy irery any manao an'ity an, fa maninona misy miresaka amin'ny alika nareo? Le manao hodizo reny? Toto an'izy ty, mazakako toto an'izy ty wa. Ohatran'ireny hamaly ireny le alika. Alikanao za. Waf! Waf! Tststt. Vovo an. Cinquante mille ariary angamba. Fa eto am-piresahana lia tsika dia enao mba hiresaka amin'ny bandy akamako. Fa maninona rehefa mahazo kiraro vaovao ilay bandy akama iray dia tsy maintsy hitsahana? Fa ny tena fanaon'ny akama dia ity zavatra iray ity. Elah raha vao fantatry zalah hoe manana zoky na zandry vavy dia efa etsy daholo ry zalah. Nahoana valy e? Valy lay bogos quoi. Valy vagina hoazy. Fa tsy tian'ilay ada na vy izy e. Patron-na omby any koa izaho. Miala vanille maro. Miala tam fa tsy. Tsy dia milay koa anie babo lava maman lahy no milay. Fa ny hamaranako azy an tam voalohany teo nareo niresahako restaurant fa misy zavatra anakiray tena fantaniny gasy rehefa miditra restaurant zany. Azafady e, misy vary sy loka ve? Satria amintsika gasy zany restaurant tsisy vary sy loka zany ohatran trano tsisy tafo. Tsy misy! Inona ity ma restaurant ity raha tsisy vary sy loka? Za ve de hanokatra salon de coiffure tsisy tondeuse? Betsaka ny zavatra eto Gasikara izay tena tsiriridin'ny vahiny ary fantako fa Gasikara dia tena anisan'ny Nosy tsara indrindra. Fa amiko manokana ny mahatonga antsika tsy mandroso dia ny toe-tsain'ny tsirairay avy. Mila miray hina isika mifanohana sy mifanome hery satria raha tsika samy tsika ihany ny hifamotika aza manantena an'ireo vahiny hanampy antsika izany mihitsy. Ary tena miala tsiny aminareo olodehibe satria za zandry kely nefa miseho miteniteny be fa za miteny anzany tsy hoe tonga lafatra sy mahay miaina be a! Na koa hoe miseho mananatra fa mba teny miaraka eritreretina zany. Ka misaotra betsaka anareo nanaraka an'ity video ty. Mbola maro be ireo zavatra mampiavaka antsika gasy ka tenenana ao am commentaire. Raha ohatra ka tianareo ty video ty dia aza misalasala mihitsy mi like sy mi partage satria zay ihany ao fomba ahalalako hoe tianareo le zavatra ataoko. Averiko ihany fa tsy manambany an'i Gasikara akory ny tanjon'ity vidéo ity, fa miresaka an'ireo zavatra hafa kely na tsara na ratsy izay ataontsika. Raha ohatra ka tianareo ilay générique sy ilay transition aky ireo, dia aza misalasala mihitsy mankany amin'ny taoritra animation, fa izy daholo de A à Z ny nanao an'ireo zavatra ireo. Hatrany amin'ny conception na logo na ny animation na ny musique, izy daholo ny nanao an'io ka raha te hanao ohatr'izay nareo dia andana mankany amin'ny taoritra animation fa tena zavatra tsara kalitao ny ataony. Ary dia tena misaotra betsaka an'azy nanao an'i Nena. Manasa anareo ary hanaraka anah amin'ny pejy ko, amin'ny manaraka indray mihaona.